Dw i'n gweithio yn Ysgol y Maids fel athrawes.
Ni wedi cael yym yn ei weddu am wobr ail iaith Cymraeg trwy'r ysgol.

a cael hwyl ar yr un pryd. Yym ma- ni wedi dechrau neud storis mewn y dosbarth, ni wedi neud Garreg Gofod a'r Cawr Mawr hefyd a roedd e'n cyfle i gyd o'r plant yn flwyddyn un i ddechre da- yym dysgu stori Parti Penblwydd Wini. Roedd e'n parti yym roedd e'n stori dda a roedd llaw 'di wneud o'r stori ar ôl roedd ni wedi dysgu fe. Yym roedd cyfle i'r rhieni dod mewn hefyd so pryd roedd y plant wedi dysgu'r stori roedd y rhieni wedi dod mewn ac es ni i parti mawr a roeddwn ni wedi yym wneud y stori i'r rhieni. Yym roedd y rhieni wedi gweud faint o Cymraeg roeddwn ni wedi dysgu yn y gwersi Cymraeg yym a faint roedd nhw wedi cael mas o'r Clwb Cymraeg hefyd. Mae... roedd plant wedi mwynhau dros ben yym a gofynnodd y rhieni o blwyddyn un blwyddyn diwetha' os ro- bydd 'na cyfle i'r plant yn blwyddyn ddau wneud Clwb Cymraeg hefyd. A dyna pryd roedd Sam wedi cefnogi ni a dachrau mynd â'r plant o blwyddyn un a aeth i â'r plant o blwyddyn ddau. Yym, mae wedi mynd yn dda iawn, mae rhieni wedi bod yn cefnogi iawn, ni wedi cael llawer o hwyl a mae plant yn mwynhau hefyd. Yym, ni wedi dachrau hefyd criw Cymraeg yn yr ysgol sy wedi dod mas o'r clwb Cymraeg rili. a ni'n neud gwasanaeth pob dydd Mercher yn yr ysgol heddiw wnaethon ni'r stori i i'r reception a cael cyfle i gweld e hefyd os wedyn nhw'n cael cyfle i dod blwyddyn nesaf.

as well and becoming more fluent and confident with my Welsh. A dwi'n meddwl mae um, llawer o'r athrawon ar LSAs trwy'r ysgol yn meddwl yr un peth. Maen nhw wedi cael cyfle i ddysgu Cymraeg trwy stories, trwy ni wedi gwneud brawddeg yr wythnos, trwy'r um, gwasanaeth. Mae gyd wedi cefnogi'r yym pobl i siarad mwy Cymraeg a mae e wedi bod yn wneud cael hwyl ar yr un pryd a siarad Cymraeg a dwi gwybod mae yym er enghraifft Misus Rawlins wedi dweud mae hi wedi dysgu llawer mwy Cymraeg yn neud e trwy stori achos mae hi wedi enjoio. a mae wedi bod cyfle dda i hi. Um, Miss Switley, mae hi'n neud clwb, uh, e, clwb Cymraeg gyda ni. Roedd hi ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, ond nawr yn y dosbarth hefyd mae hi'n siarad Cymraeg a dod â'r Cymraeg mewn i'r ddosbarth. Um, mae wedi bod really good am fel mae'r plant yn defnyddio'r Cymraeg allan o'r dosbarth. Ni'n clywed nhw'n siarad Cymraeg yn y, y amser chwarae, amser cynio, A maen nhw'n really proud o fe, maen nhw'n really hoffi siarad Cymraeg, a maen nhw'n really proud o siarad Cymraeg trwy'r ysgol. A'r a'r rieni, mae llawer o rieni wedi gweud i ni bod y plant yn dod adre a dysgu nhw Cymraeg, a dwi'n meddwl mae hwnna'n bwysig iawn hefyd.

Ar awr gyd o'r athrawon trwy'r ysgol, mae pawb wedi dod â'r Cymraeg ymlaen faint, mae pawb wedi gweithio gyda'n gilydd a cefnogi ni gyda phopeth ni wedi roi mewn, gyda Helpa Heddiw, Crw Cymraeg, Clwb Cymraeg, Brawddeg yr Wythnos, popeth ni wedi wneud, mae nhw wedi cefnogi a'n gweithio'n galed iawn, a so'r gi, so pawb yn competent gyda'r Cymraeg, a mae nhw rili wedi treial yn galed